Mō koe, i a au i te Native School o Te Poroporo. Ooh. Ka rongo au i nā kōrero, ana, mīharo au ki a ia, ki tēnei tangata. Tā te mea, i puta mai tōna ingoa e kī nei te kōrero, Captain Cook discovered New Zealand. Ana, mau tonu au ki tēnā nā. Ana, kia pakeke rā anō rā, ha! Hei te tinihana kē nā kōrero mō tātou. Koirā hoki te āhua o te whakanunu i a tātou i roto i nā kura katoa, nē. He mea whakataha atu ā tātou kōrero taketake hohonu ake, ā, āhua whiu atu nā kōrero mea o nā Māori, ā, āhua mea nei. Neke atu ki kura. Ka pai, kua muru e tātou o rātou whenua. Ka pai. Kua naro o tō rātou reo i a tātou. Mm. Kua riro i a tātou nā tikana. Nā, koira te mahi, ne? Koira te mahi nai nei. E, e, he wairua tērā kai roto i ahu mai i aua mahi rā. Ana, koira te, ko Jim Bulger tēnā e, e pahupahuna kua, kua mutu tana mau i tana pōtae, arā atu, arā atu. Ana, Ā, kia hoki ake anō, ā, ko te waiata kei te wetewetetia e au mō te hui nei, ko te ingoa o te waiata, Kāore te pō nei i mōrikarika noa, te oho nā ki te ao, mapu kau noa hau. Nā, ā, kua wetewetetia au i a rārangi, o taua waiata i roto i te pukapuka nei, ā, i roto i taku whakaaturanga, te PowerPoint nei. E, ki te kore aro i a koe mm. tēnei whakaaturanga, I must be no way o hau.
Oina, kei te whakaaro hoki a hau, ma, a, mo tāwe tonu, mo, mo tātou pia, nā kui a karaua, me whakaako a tātou tamariki, a tātou mokopuna, I ēnei tūāhuatanga mō te kōti, kāore e take i tua atu i a ia. E, koinei te āhua o te tuhi i ēnei momo pukapuka. Nui atu nā kaituhi Pākehā, arā atu, arā atu. Engari koinei te āhua o ēnei momo kauhau, o te whakaeke i wēnei kōrero ki runga i te ipurangi, ā, ki runā i wā tātou mahi katoa. Kia riro ai mā tātou tono hei whakatipu te kōrero mō o tātou poropiti i roto i ēnei mai. E, kia hoki ake nei au ki te rārangi tuatahi. Kāore te pō nei i mōrika rika noa te ohona ki te ao, mapu kau noa hau. Nā, i roto i tērā rārangi, kai te Ohorere te matua tangata. Pēnei kei te pō kino nei, kei te pakaru tana manawa, he aha tēnei mahi e whiua nei tātou? Ne? Nei tērā wā hoki, kua uru atu ai ia ki roto. No te tau 1854, eh, ka uru atu ia ki roto i te kura mihana ki roto o Whakatō. Na kai reira e ako hia ana ki te karaipiture. Mm. Kari I uru mai te toru tau, kua hanga mai e te Karauna o taua wā ana ture. E rua nā ture i tipu mai hai tūkino i a tātou. Two Acts of Parliament, the New Zealand Settlements Act and the Suppression of Rebellion Act. Nā, ko tērā kōrero, wērā ture a te Karauna, nā te Karauna i hoatu te mana ki a ia kia mahi ai anā mahi e hiahia ana ia. Ne, a koa, hea te mahi. Kei a ia te tikanga. Ana, ka mutu ko ana hōia hei whakaoti haere i te kaupapa. I muri tonu mai i te tau 1864, ka hangaia anō, e rua anō nā ture, The Native Land Court. Ne? Ana, uh, ko tētahi pukapuka hei titiro mā koutou e, e te iwi, ko te pukapuka a Te Ahorangi nei, uh, ko te ingoa o te pukapuka, Te Kōti Tango Whenua. The Land Taking Court and the Native Land Court, uh, 1864-1909. Ana ko te tangata nāna e tuhi, ko te ahorangi eh, David Williams. Ka pānui ana koe tēnā pukapuka, ka kite koe uh, not very truthful, respectful colonial history. Ngā, ne? ngā. Koirā rā te, koirā rā te kaupapa e, uh, e mea rā tātou, uh, reclaiming Māori history, Koinei te mahi a ta tatau kauhau. Ui, kai te whakahoki haere mai tātou mm. i nā mea i tangohia i a tātou katoa. Ana, ko tā tātou mahi he whakaea i te haka e kī rā, ka naro rā aku whenua. Ne? Uh, ana, e, I roto hoki i te pukapuka a Judith Binney, Te Whārangi 65, kai reira tētahi pikitia, he whakaahua. E noho ana nā, nā mauhere i runga i nā toka ki Ahuriri. Ana pēnei te whakam Pākehā o taua whakaahuara. Māori prisoners on Napier's stony foreshore waiting to embark on Te Kira, the St Kilda, to be imprisoned in Wharekauri. Nā, ko te waiata a te matua tangata i tito ai ai te tau 1866, Ka tū au, ka kore, kore, ka puta. Nā, kei roto i taua waiata rā, e whakaara ana ia i a Te Kira, the St Kilda. Mm. Nā, koina te, te rārangi tuatahi. Mm. Nā kai ia te tekoteko o Rāwiri. I haere koe ki te kite i tēnā. Ko tēia whenua. Rāwiri Waititi kai te kai whakaparaoa. Nā, ai ia tēnā. A mā koe me, e au ina ri au e tika tō utu, a ki te noki koe i te kanohi o tērā au e tekoteko. Au e tekoteko nei te au. Ko te Rāwiri pea e kōrero mai nā koe, he pai tēnā pātai. Ko te Rāwiri te poropiti, te pāpā a, a, a Horomona, ne? Te pāpā o Horomona, ne? Ana ko te Rāwiri e kōrero mai nā koe ko te whakapakoko kōhatu i whakairotia e Michelangelo mm. i nā tau 1500. Ne. E, kua kite au i taua kohatu ra. Whakahirahira ana. Mm. Ana kai roto i te, um, i te whare e, i Venice, uh, ko te ingoa o te whare nei, um, uh, Museo Academia. Ana kai reira te whakapakoko o Rawiri e tu ana. Uh, uh, neke atu i te toru mita te teitei. Ko te mīharo o tērā whakaahua, ki te tū atu koe ki mua i a ia, ka kite koe ia wāhanga, ia, o tana tinana i whakairotia e te Koroua-ra, e Michelangelo. Nā, nāna anō hoki i peita a Heremaia kei roto i te whare karakia o The Vatican. Te whare karakia tapu o nā Rōma, o nā te hāhi Katorika. Ka mutu, kua 80 kē te koroua rā. Ka takoto ki runga i tana, tana atamira, hangaia atu tana atamira, kai runga i tana tuara, kai te peita. Nā koirā Heremaia. I tā mātou rā, i te wai nui, i nā Rāhoro i Rātapu nei, koe rea hoki te Hūrae nei, e kōrero ana mātou mō Rāwiri. Ana i whakamāramahia atu ahau te rahi i tae mai ki te rā mō te tangata nei mō Rāwiri. Ana, kai te tika hoki tō pātai, kai roto te, te whakahuahuatanga o Rāwiri eh, i te, i te, i te pinepine te kura. Nā, ko te take o taku pātai nā, nā te mea, e Kene, me waihana tātou tētahi tekoteko pēnā nā mō te Kōti, kia tū ai i waenganui ai rā i a Pākehā mā, e moho nei rātou ki tōna pae. Ka moumou noa iho. Nē?
Ka moumou noa.
He pai kē ake, me hanga kē tātou he tekoteko Pākehā ka hoatu ki a rātou nā. Nā, mā koe mea atu ki a koe, ko wai te tekoteko aihanga ko Kāwana Grey, Governor Grey. Uh, mēnā John Bryce, te paraihe, Reginald Biggs, me hanga he tekoteko mō wēra. Koirā hoki te kaupapa o te hui, ana e pātei mai ana, ne? Arā te mea e, e pēnei rā, uh, Reclaiming Māori History, Uh, teaching truthful, respectful colonial history. Nā koira nā teko teko. Ā, ā, ā. E, koira, e, e, ne, he nui a tātou, kai, kai roto o rongo whakaata. Ah, hea, ko... Hei te whakaaro mō kawarau. Ko te nui nā o nā teko teko kai reira rā, ko nā inua o nā huarahi. Reha? Well, he mea kē, he whanauna ki a koe? Ka rawe, ka rawe te, kotahi nō te, te huarahi i te mōhio ahau i Kawerau ko Massey Street. Ana.
Ko, i reira mātou e noho ana, nō koira hoki te, te, te tiriti o taku wahine. Ā, inā pō ko āhua kōnihi atu ki reira. a Ballantyne, a Walter Nash, a wai atu, Cobham, wērā, Holland, Ā, nā koe nā Tekoteko Pākehā? Ā,
kai te tika tāu. Ā, ki te haere koe ki Taranaki, kai rērā tētahi huarahi Von Temsky. Ka haere koe, arā, ki Murupara, ka hīkoi atu koe ki Murupara, rā, kua kite atu koe, Grant Road. Ā. Ā, Tētahi āhuatanga o ngā ture i kōrerotia nei e hau, ne? Kia, kore, kia hoki ake nei au ki te ture nei. Ki tētahi o ngā āhuatanga o ngā ture nei, ka hangaia ngā ture nei, New Zealand Settlements Act, me te Suppression of Rebellion Act. Ne? Nā, ka hangai ana ture, ka murua ngā whenua. Mea muru he Tūkino nei. Kei roto i te pukapuka, nui nā pukapuka e whakamārama ana i tērā. Anā, ko te Suppression of Rebellion Act, e, tōna tikana e pēnei ana. Kei te amuamu mai ko e Māori ki ahau? Āe. Nāu hoki i muru o mātou whenua. Ā, kua muru anō au o whenua kei te heria ko au ki whare kauri. Nā, naro atu ana tātou, Ka noho te Kāwanatanga o taua wā i te hoatu nā īngoa o nā tekoteko e kōrero mai nā koe. Kei roto i tētahi pukapuka, kia whakaingohia au te pukapuka. Kei roto i tētahi pukapuka, e rawe taua pukapuka nei. E, te pukapuka, e, e, kia tiru ake nei ahau. he kei roto te mahere nui o Aotearoa i taua pukapuka nei. Āne. E, kei roto i taua pukapuka rā, kei reira e ki ana name changes, ne? Ana ko ira tētahi o nā mahi nui. Uh, ka homaitia he ingoa Pākehā ki a tātā, ka hoati hoki nā ingoa o nā tekoteko o nā Pākehā o wawawa ki runga i nā tiriti. Ne? Nā, kai roto i taku whakaaturana nei, I ngā wāhanga whakamutunga, ka kōrero ahau mō tētahi kōti, tiati kōti whenua o taua wā. Ana, ko te ingoa o te tiati nei, ko Judge Francis Fenton. Ana, te huarahi ki roto Rotorua rā, Mea ingoa tēnā, tēnā, tēnā tiriti ki a Judge Francis Fenton. Nā, kei, kei reira hoki e i roto ki Kawerau tēnā ingoa, ko Fenton tonu tēnā. Nā, ake nei i ahu mai no i reira. Ah. Nā, ki te rangahautia taua ingoa rā, me ki titiro ki roto i te pukapuka a David Williams, te ahorangi nei, ka kite koutou nā Whārani e whakahuatia ana te ingoa o Fenton, ne? Ki te titiro koe i nā whārani rā, ka kite koe e whakatakoto pēnei ana te kōrero a, a Williams. He nanakia kē te tangata nei a Fenton. Mm. He pēnei, he pēnei tana. A, ka kore ana e tere riro i a rātau te whenua kua hurihia e te ture kia uru ki a rātau. Ana koe nā Fenton Street. Tērā, tekoteko tērā. Nō reira, e pai noho te tekoteko rā rā Wiri Waititi, ka rawe, ka reo kē i pērā, he tangata pai tēnā. Uh, enari, ko ahua roa anō tana haramai, tā māua kōrero, ai te ahua, ai te ahua huna pea tāua pai. Mm -hmm. Ko ahua, tigana ko ahua tuhi tuhi ke māua i tēnei wā. Mm. E nare, kei te whai tino e, e, e, i tana kairani, nē? E, a, kei te kaha tana whai. He rawe tana kaupapa. E, ana, ko, Koinei te pai o tēnei mea o te whai tohu, ne? E, e, me whai tohu katoa tātou. I mea mai tētahi o aku uri ki ai roto o te waimana i tērā tau i a mātou i te rā whakanui o arai tuapau marae. E, whiua mai e te kōrero ki au. Weri weri ki tēnā kōrero. Mm. Kāre mā te mātaurana katoa e whakahaerea nā mea katoa i a au. Koira tana waiwhiu mai i a au. Ka mea te wā, ā, hei ā māku. Kāre au te kī mā te mātauranga katoa. Kei te kī a hau, ā, hua pai tonu te mātauranga. Hai waka ki te hinengaro. E haere taku hoa ki tētahi tani e hana ana kei Kuterere inanahi nei. Ana ka tutaki te tamahine a Te Karo. Ana ka mea te kia ki taku hoa ana, mihia a uncle. E whai tonu tana, tana mahi i runga i te reo irirangi ana. Kei te whakaaro mai, aro mai te, tēna wahine. Ki a tāua nei nā, e tuku atu i wēnei kōrero. Mau tonu tāua ki te mea e tata pau ana te wā ki a tāua, ā, he poto te kōrero mō te kairani tonu, a wai atu?
Hei te whakamutu nō tēnei marama ka piki mai, ka whakaheke mai a mātou paerua kairani ki Awanuiārani. Ana, koinei nā pukapuka e hangaia nei e tātou, nē? nā Whakaaturana nei, nā Kauhau katoa nei, hei opeope whakaaro ki roto i nā kia nai tātou, ki roto i wā tātou mai. Ana, koinei hei, hei kupu whakamutu na noa iho. Ā, noho rawa ake tāua i roto i tēnei whare o tāua tērā rāpa. Kua puta te pukapuka nei ki runga i te ipurani me nā whakaaturana katoa nei, kai te whakaatu kua whakaputahia wēnā ki runga i te ipurani kia whai wāhi ai koutou ki te whai katoa mai i nā kōrero nei. My Rim to Ruatoki School.
Ana mihi ana Tarina Pakarongo. E te iwi, koinei a māua kōrero i te rā nei i roto i te pai me te ataahua o nā kaupapa me te huhua o nā kaupapa kei mua i a tātau kata noho mai ki roto i o koutou kāinga.